Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini okay mi nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela mininjhere philani va dye biriviri naswona va lava ku ya mangala nandzu emaphoriseni va mangalela xiyimbeleri papa rhulani ntukulu wa n'wachapo endzhaku ka loko xiyimbeleri papa rhulani ntukulu wa n'wachapo va ta va endle nkandziyiso thwi laha va karhi va cakanyeta kumbexani Ku vulavula ku vava hi mutswari wa minijhere Philani. Leswi swi fike swi nga khomi kahle minijhere Philani, se va kombisa leswaku va lava ku ya pfula nandzu emaphoriseni eka marito lama papa Rhulani va nga ma vulavula hi mutswari wa vona wa xisati. Kasi hi ngeza hi ya kwalano hi fike hi vona minijhere Philani va hi tivisa leswaku ku sukela sweswiwani va ta va karhi va tirhisana na xiyimbeleri dokodela Sandile Chabalala, lava nga ta va ri hansi ka vona eka Philani Music Productions. Kasi masikunyana ndzhaku, minijhere Philani va tivise leswaku ri DJ Namba na vona ve le hasi ka vona. Um, announcing this to you now. I've announced it on social media, aka Facebook. I've announced ku va ni tivisa timhaka ta DJ Namba ku ta va kha tirha na mina kusuka aka PMP, Philani Music Production. Um, I've added another icon uh, you know, um, by the name by the name of Dr. Santlen Chabalala. Leswi ku nga mhaka ya kahle swinene hi swi bela mandla sweswo. Se mi ta tsundzuka nkandziso lowu nga endliwa hi xiyimbeleri Papa Rhulani va karhi va chinga swinene. Mo hi mi twisanyana xiphemu xitsongo laha Papa Rhulani a va karhi va nga vulavuli kahle hi mutswari wa mininjhere Philani. xiphemu xa kona hi lexiwani papa ri ra ni mina lexi ni fanele ni byela xona ni we n'wasimanga ni mali yaleyo famba seve mhani wa wena khiva hi yona 15000 ya mina u na mbhulu wo fone boti wa mina u mbalavula thyaka boti wa mina ku he boti wa mina u bayisa boti wa mina loko boti wa mina i mbala mbala mhana wena va fambaka va cinela miti ya vanhu va cina xibelana miti ya vanhu navusiku tereka sa baba rulani ku va right na loko ni nga ha ri kona yena nga dya mali kambe kambe mali muni zero va seketeri kambe mali muni mali ya nga yi dya a nga ku komba wena u ni kombe 90000 90000 90000 loko ni tirha na yena yi nghoma i absence gazeni loko hi ta mi byela vaseketeri va mina ni byela n'wina vaseketeri va mina hayi valala u dyi 90000 loko a komba loko ni ya tirha na n'wamaraha matsako loyiwani wa ka kobani va malamuleta wa tikomba ku u twa ndlala kama famba rhanga u ba dulu leriya ra maveleriya u maka yindlunyana la ka n'wina i tlhe i tlhe i byela nyini wa wena ku va tshika ku huwa hi ku va ponini ka community ku rahiwa hi ku boya xibelani xa vusiku mi ta va mi swi twini leswaku ri papa rulani a ve le ku vulavuleni kahle hi mutswari wa un'wanyani munhu se namuntlha minijere ya philani va endli nkandziyiso thwi ka xiyenge xa mabulu xa facebook laha va nga swi kombisa kahle leswaku ri va karhele ku va mhaka leyiwani va yi tshika va lava ku teka mhaka leyiwani va yisa enawini ku va va ya mangala nandzu emaphoriseni va mangalela xiyimbeleri paparhulani nkandziyiso wa mininjhere ya philani hi lowu eh, video ya kona its uh, related to this guy va ri rhulani papa rhulani na this other guy wa va va ri tshama thembisa luya a mi kume ngo i forumani so the guy i don't know what's going on his mind

and swo tala swa kona swi nga lula video leyani it's very very disturbing good people it's very disturbing i receive a call from you know the people that i am here to defend them uh, what's happened ago that guy va mingo i foromani loyi a ti vitanaka manager mavarlana u create a platform every time to outshine me like

Achieving nothing. And I have nothing bad to say about him. I'll be lying, guys. I have nothing bad to say about him. That's me for you. a ni na xo biha ni nga ta xi vula hi mufana loyi a va ngo i ntsako a ti vitanaka manager papa rolami a ni na nchumu xo xi vula xa bad yeah. people this has gone too far i've got multiple videos where my mom my mother was uh, insulted by this guy only to find he been given the platform to insult my mother a ni tsundzuki ni tshame ni rhuketela mhana munhu njhe mm, mhana mina va rhuketeliwe swinene that guy he lost his mother long time ago papa rulani mhana yero va lovini now the responsibility slaying on my mom mhana me va swi tiva now i'm being accused of 90000 Guys, cut that video. I've noted one or two uh, things. Uh, one of this, this thing you go. The guy urme ni mukombe 90000 ya option chigazini 90000 ku ri ni nkumbi hi ndlela yihi ku swi ta swi fika laha ka ku ni ta humesa bangi ni nkombo kuva hi ku sometimes vanhu va ba bana ha va tlharhangi ku fana and i won't blame him whatever is disturbing his mind i don't know whether it's an influence of alcohol or whether it's sinking that attention u ta yi kuma even if today you can go live tiktok or whatever let him talk but this time around it has come to an end i'm telling you ni nga tipfinyingi it has come to an end I am not going to tolerate this. And thank God, I am not the only one who's take, is going to take these actions. It's a family. My mother is being accused of being a witch. Mana mina ba lawyer, which is a case. Mana mina ba dlele mana ye. Mana wa yena ba fini bana mana mina. Mana mina ba ala ba tshama ko ka mkhomi ba mbarisa ku thayela hambi ba mbarisa ku thayela va lava ku hisiwa va pona mathayela va xelwa xelwa hayi va mbala tikhiva swi ku yiniyini mana mina my mother i will never just come aka social media guys ndani ta mi tsakisa mana mina va karhi va humiletiwa week in week out this time around i am going to set the standard a ndzi tshama ni ta fika ni celebrata ku vaviseka or ku vulavula ka munhu un'wana ni ku na tsaka hi swona so what i'm going to say guys i ku this thing of bona va ya ka ti-live va fika va vulavula va ku heyi ku katsiwa mhana mina ku vulavula yena so guys

sala ni producer yi dye timali ku yi dye one million views hala tlhelo na leke was accused of so you know the guy ku rhuketele mhana mina and sweswiwani i'm going to lay charges against him khale ni n'wi twela like why phila ni tshika munhu endla so why don't you protect your mother hey hey guys this is the time i put a stop ni lava ku protecta mhana mina Heyi mhana mina va lovoya heyi, heyi mhana mina va dlaya heyi, heyi mhana mina va dlayele mhana papa Rhulani, heyi mhana mina emasin'wini heyi ku na dulu va ri dulu va ri yiniyini. My mother mi hleka hi yena mi yisa ka ti-TikTok va karhi va vulavuriwa and I thank God he doesn't know my mother like va tiva like hi might have met. eh, eh, my mother wants me but it claims like everyone's mother is so simple kuta ruketela yena guys let's be fair you know i can only come here and ruketela mara mi kuma ku ruketela in a funny way people can laugh you understand u nga ri timhaka ta ku i'm directing that thing to some people into a point ya ku vavisekana no so, so guys ni twa ku vava i don't want to lie i don't want to lie okay ni nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela